Salam gadyrly ildeşler salam gadyrly watandaşlar men şu gün ine şu suratdaky görşüňiz däki adam Allamyrat Rahymow diýilen adama berjek sowallarym bar. Allamyrat Rahym ilki bilene sylaşyk diýilen zat iki taraplaýyn bolýar şony berk belle. Men saňa bir zady nägilelik bildirýän. Sen gaty görme, ýöne men hakyky zady aýdýan. Sen meň reklamamy goýupsyň wideoňda, toşda men MHM-a agendi. Waperwih men hiç kimiňem hiç hili agendi däl. Şony berk belle. Ýesibim men agent bolan bolsam agent zaskreçenny pomoýmu men pikirim boýunça zaskreçenny edilýän bolmasa men känbir düşünemok o zadyna onam o agent noý noý sem diýe sekretny ýörýäler ýöne men aç açan ýörün ana gaýrat ediň däni Şu goýanyňyzy kyn görmäň ýöne düzetjek boluň pažalsta ýa was proşu. Prosta siz normalny talkowjy gürläniňiz üçin men sylaşyk diýilen zat bolýada şondan. Indi meniň size berjek sowalym bar. Sowal. Men size bir sorag beripdim, men bilen göni efir etdiň, çykyş etdiň. Ýadyňda bolsa mende zapisi bar, entegem dur. Sen aýtdyň, men senden soradym, Nirini okadyň, nirini gutardyň? Sen maňa jogap berdiň, Men Magtymguly adyndaky uniwersitetiniň Dil edebiýat fakultetiniň gaýybana bölümini gutardym diýdiň. Dogry däm? Dogry. Onnoň indi mende sorag ýüze çykdy daraý. Şu ýerde Sen özüň näçinji ýyl? Näçinji ýylyň adamy sen? Pasportyňy görkez. Perw oçurt. Data roždeniýa. Ana. Birinji. Ikinji. Sen ol fakultetiň togsan sekizinji ýyl, togsan, ä, segsen dokuzynjy ýyl, togsanynjy ýyl, hawa. Patolog togsanynjy ýylda ýapylýar, ili segsen dokuzynjy ýylda ýapylýar, toçny ýa ne znaýym. Menem-ä o döwür çagadym. Senem bolsaň bir meň bilen deňeçeräksiň.

Ana şondan, il diplomyňy görkez, toşda sen şol okuwy gutaranlygyň barada. Ondan sen özüňe men žurnalist diýdiň. To, što ty žurnalist, nado dokazat. Ana. Näme diýe, akrakitatsiýa diýýämi şoňky ýalak-da. Barmy şonyň? Diplomyň barmy? Toşda sen žurnalistligiň barada ine peçady bilen bile şarp ştamply ana Allamyrat Rahym žurnalist. Kanal açyp men žurnalist diýip Menem aýdyp bilýän ony. Toşda men žurnalist ýene näme diýip. Kanal açyp içinde bir elli altmyş sany wideo goýup žurnalist bolanok. Onda öýtjek bolsak ýutubda blogerler bar bir giden çykyş edýän adamlar bar zatlar bar. Znaçt olaram žurnalist bolýa. Sen žurnalist däl sen bloger. Ana şeýle düşündireýin. Bloger men diýseň hawa diýjek. Hä sen çykyş edýäň, kanalyňa podpisçik köpeldýäň, neme edýäň, zat edýäň, awtoritetiňi ösdürýäň. Munyňa men hä diýeýin. Kitap terjime edip men žurnalist diýip ol bolmaýar. O kitaby menem terjime edip bilýän. Wot aýdaýyn. Bolýar gepiň maksadyna men ýeteýin. Onda näme, agam, Allamyrat Rahym? Meň aýdanlaryma doly we dogry düşündiňmi? Onda gaýrat et, sudnamaňy görkez, haýyş senden. Ýesi ty porýadişnyý çelawek, normalny umny adam bolýan bolsaň, to što sen tüweleme umny gepleýäň, beýleki ýerden garanda, gaýrat et-dä görkez, pasport, diplom, sertifikat! Subutnama. Budy lýubezna i hemme kimem meni gollar diýip men umyt edýän. Egerde meni gollaýan bolsaňyz gaýrat ediňde meň şu wideomy şu Allamyrat Rahima baryp gowşarýalyk we Allamyrat Rahim wideo şekil arkaly maňa jogap bermegini isleýän. Hoş sag boluň. Janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun.